Wel, noswaith dda i chi gyd, a chroeso unwaith eto i'r Tynfa. Tynfa mis Gorffennaf, Clwb Clonc. Um, a wy'n gwybod bod llawer o'n chi wedi mwynhau gwylio'r Dynfa yn y misoedd diwetha. Um, ac o ganlyniad i hynny, mae yna ma, ma nifer o aelodau newydd, wy'n credu, a gyda fi heno mae ma' Mary, chi 'di cwrdd â Mary, yym ysgrifenyddes Papur Bro Clonc a Nia ein trysorydd ni. Shwd 'y chi heno y'ch dwy? I ni'n da, diolch. Gwedwch wrthon ni nawr yym beth yw'r aelodau newydd 'ma?
Wel, mae nifer fawr wedi hela mewn yn, yn, yn barod a pan fyddwn ni'n cael y rhestr o'r banc nawr ar Ar Gorffennaf y cyntaf, fe ddylen ni weld bod nifer fawr wedi ymuno yn newydd sbon, o achos bod nhw wedi gweld y tynfa ar yn fyw. Wel, gwych o beth. Um, nawr en, cyn, cyn bod ni'n mynd mlaen i dynnu rhifau, rhifau mis uh, gorffennaf, ti'n ni yn gallu sôn wrthon ni pwy yn illodd uh, Clwb Clonc mis Mehefin? Oce.
Y wobr gynta oedd Jack Tavy Evans o Neuadd Lwyd, yn ail oedd Dilys Milden o Aberystwyth, yn drydydd oedd Lynne Jones Cellan, yn bedwerydd oedd Rhiannon Lewis Cwman, pumed oedd oedd yym Ruth Tomos o Gwman, yn chweched oedd Olga Tomos o Gwrtnewydd ac yn olaf yn seithfed Ann Bowen Morgan o Lambed. Da iawn.
Wel, llongyfarchiadau iddyn nhw, wrth gwrs, a maen nhw wedi cael eu gwobrau uh, yn okay. brydlon yn ôl yr arfer. Um, ac wrth gwrs, pwrpas Clwb Clonc yw treol cefnogi uh, beth mae'r uh, gwaith, mae ma, ma papur bro Clonc yn, yn, yn neud. Yn Mae'r ma arian yn dod mewn, mewn rhyw fath o glwb cant fel hyn, Ond mae'r arian yn mynd tuag at helpu i gynnal y papur o... ie. ...o flwyddyn i flwyddyn. Ers pryd 'y ni'n rhedeg y Clwb Clonc 'ma, Mary? O! Oes 'na gofnodion am hynny? Ers blynydde, a i ddim i weud mae'n siŵr rhedeg ers... Nawdegau cynnar?
Nawdegau cynnar ydy, siŵr o fod. A beth oedd ei bris, beth oedd pris aelodaeth nôl yn y dyddiau cynnar?
Wel, fi'n credu... Heb, wel, heb fynd i edrych, fi'n credu bod y pris wedi para yr un peth o'r dechrau, sef 5 punt. Dyna ni.
Dyna ni. A 5 punt yw e o hyd, wrth gwrs, ynddo fe? Ie. Yeah. Bargen go iawn. Na ni.
Wel, dwywaith y flwyddyn, i ni'n cael tynfa fawr, ydyn ni, gyda gwobrau hael iawn iawn. A, a dyna ni wedi dod i dynfa mis Gorffennaf, a, sef un o'r tynfeydd uh, mwyaf. Beth yw'r beth yw'r gwobre sydd sy gyda chi ar ein cyfer ni heno? Reit, mae yna ddau wobr o hanner campynt, dwy wobr o bum pint ar hugen, dwy wobr o ugen, dwy o bymtheg a chwech o ddecpunt a dwy o bumpynt. Felly, mae fe'n cwmpasu swm anferth yn dweud. Ydy, gwobrau wneud gwahaniaeth, fi'n credu hyn, ond dyn nhw'n chymod, pan wedi gostiow chi rhai o'r gwobrau hanner canpynt yn erbyn peth o'r ugen. A pawb y farch o cael hwnnw. Ydy, allwch chi fe mas am, am bryd fach o fwyd uh, gyda gyda gwobr yeah. tebyg i na'n gallwch chi, a gyda nifer o lefydd. Mae'n ail agor nawr, byddai'n byddai'n yeah, braf cael nhw, fe. Iawn de, wel, gewn ni fwy o fanylion sut mae ymuno a Chlwb Clonc yn nes ymlaen, ond wy'n credu uh, fwrwn ni mlaen gyda tynfa mis Gorffennaf, os allai rannu'r sgrin. a roi'r peiriant 'ma lan o'n blaenau ni. Yym, gobeithio, ymhen munud, dyna ni, y gallwn ni ddechrau arni. Felly, y wobr gynta de o hanner cant bunt, a dyma'r rhif gynta. Dau gant chwedeg naw.
Right.
Dau, chwech, naw yn mynd i Elen Medi Jones o Lambert. Elen
Medi, Medi Jones. Jones, wedys ti. Hanner campynt yn mynd i Elen yeah. Medi. Yeah. Adnabod. Bendigedig.
Hanner campynt arall te. Rhif 407. Siwan ac Emyr Richards o Gwman.
Dyna ni. Gwych. Beth yw'r wobr nesa? Pum pint ar hugen. So mae, mae dwy wobr o bum pint ar hugen i ddod yn oes e? Dyma'r, dyma'r cyntaf de. Um, 186. Yeah. Helena Gregson o Gwman. O, oh, reit.
Llongyflliadau i Helena, Helena. Gregson.
Yeah.
Um, a'r 50 ar hugen nesaf. Da. 192 192.
Gwaw Rhytcher o Gorsgoch.
Llongyfarchiadau gwawr. Beth yw'r gwobrau sydd yn dilyn de, Mary? Uh, dwy uh, wobr o 20 pint yr un. Dwy wobr o 20 pint yr un, a dyma'r cynta. yn rhif 455. Llinos Tomos o Gorsgoch.
Dyna ni, ni wedi aros yn gors goch fyna gyda Llinos. Yr arian ar y ffordd i chi nawr, Llinos. A ugen pent nesa yn mynd i aelod rhif 161.
Rhian Davies o Llanllwni.
Da iawn. Reit, ni'n bwrw trwyddi yn eitha slick fan hyn gyda'r chwech gwobr gynta. Beth yw'r gwerth y gwobrau nesa? A dwy wobr o 15 punt yr un. 15 punt yr un de, dyma'r cynta. 304.
Megan Jones o Gwm Sychbant. Llongyfarchiadau, Megan. A pymtheg pent arall yn mynd i aelod rhif 5. Byfanwy Bryce o Lambed.
Llongyfarchiadau, Myfanwy. Beth sydd ar ôl dyn ni nawr ten o ran gwobr? Mae gyda ni chwech wobr i gynawr o ddecpunt yr un. Wel, wel.
Chwech gwobr o ddecpunt a bwrw ni ati de. Rhif 316. Cerys, Cer, Cerys Jones o Gorsgoch. Wel, wel.
Cerys Jones, Gors Goch, Llongyfarchiadau. Ie, mae i chwar yn hyn dwi wedi cael gwobr. Wel, na beth rhywbeth.
Fel mae'n mynd. Ie, yeah, fel fel mae'n mynd. Uh, decbynt arall te, i aelod rhif deuddeg.
Rosina Carter o Lambed.
Da iawn, Rosina. Decpunt arall yn mynd i aelod rhif 202.
Walter Harris o Drefach.
Amgylchiadau Walter, a ni'n parhau ar gwobrau decpunt. 230.
Elan ac Elis Jenkins o Alltyblaca.
Elan ac Elis, llongyfarchiade. A ni'n parhau dwy wobr degpunt ar ôl 447.
Olwen Tomos o o'r Bont Fain.
Waw, da iawn. Olwen, a un degbynt ar ôl yn mynd i aelod rhif 468.
Sarah Ward o Lambed.
Da iawn. A mae dyn ni wobre 5 pint, fi'n credu, os e? Dwy wobr 5 pint. Dwy wobr 5 pint, a dyna ni wedyn. Reit, dyma nhw de. Croesi bysedd, os nad eich enw chi wedi cael ei dynnu hyd yn hyn, pob lwc i chi gyda'r ddwy wobr sydd ar ôl. 375. 375.
Dorian Morgan o Lambed.
A iawn, Dorian. A'r gwobr ola yn mynd i rhif 58. Wyth.
Lowri Davies o Gwman.

20 punt i Rhian Davies, pymtheg punt i Megan Jones, pymtheg punt i Myfanwy Brice, decpunt i Cerys Jones, decpunt i Rosina Carter, decpunt i Walter Harris, decpunt i Elan ac Ellis Jenkins, decpunt i Olwen Thomas, decpunt i Sarah Ward, Pum punt i Dorian Morgan a'r un olaf, pum punt i Lowri Davies. Wel, ardderchog.
Diolch, Mary, a llongyfarchiadau i bob un ohonyn nhw am ddod, uh, fod yn llwyddiannus yn, yn y Clwb Clonc mis Gorffennaf, yn dweud. Ond, ond yn fwy na ni, ni'n ni, ni diolch i bob, fi'n gweld enwau fyna sydd yn aelodau ers blynyddau ac yn gefnogwyr brwd o'r papur blo, a felly ni'n hynod ddiolchgar i chi, dim y rhai sydd wedi ennill, ond wrth gwrs mae yna mae yna ganodd o bobl heb fod yn fuddugol yn y flwyddyn ddiwetha. Um, a diolch am eich amynedd. Fe ddawch enw chi mas rhywbryd yn dyfe, ond ni'n mor ddiolchgar i chi am ddyfal barhau i gefnogi o flwyddyn i flwyddyn. Nawr mae'r amser wedi dod i ymaelodi unwaith eto, yn dywe? Odi, fe fydd y daflen yn ymddangos eto yn rhifyn Gorffennaf o Clonc, a os allwch chi llanw fe mewn, danfon y yr yr darn yn ôl i ni fan hyn a wedyn fydd ych enw chi'n mynd mewn. Byddwn ni'm yn neud y tynfa tan ddiwedd mis Awst, ond byddwn ni ddim yn hala cardiau aelodeth allan o achos y Covid yma, a gan obeithio fydd pawb yn danfon i pum punnoedd uh, yn brydlon i ni. Os chi moyn mwy nag un rhif, pum pint y rhif, mwyaf o rife, mwyaf o wobre, a bydd hynny'n gret.
Ydy, mae hwnna'n bwynt da, Mary, achos um, os, os yw nifer yr aelodau'n cynhyddu, i ni'n cynyddu nifer y gwobrau hefyd, yn dyn yes. ni, mae ma rhyw ganran yeah. arbennig sydd yn gorfod mynd tuag at y, y gwobrau. Ie, um, yeah, gwych. Nawr, os nad ych chi'n gallu cael gafel a, a, a rhifin mis Gorffennaf neu rhifin mis Mehefin o, o Clonc, mae Mae, mae gwybodaeth ar gael ar wefan uh, Clonc, a fe welwch chi yeah. cyfeiriad y wefan fan hyn, wdriphlyg.clonc.co.uk. Ac yeah. um, fe, fe welwch chi nifer o bethau ar y wefan honno, gan gynnwys uh, rhifynnau cyfredol o Clonc le gallwch chi dan ysgrifio iddyn nhw, ond mae yna fanylion 'na hefyd am Glwb Clonc, a gallwch chi ddod o hyd i i rhif cyfrif banc Clwb Clonc le allwch chi drefnu yeah. archeb banc, wi'n credu, drwy fancio ar y we, dim o reidrwydd yeah. rhaid i chi um, gwneud y fersiwn bapur, gallwch chi wneud e, yeah. fi'n siŵr bydd llawer ohonoch chi'n gweld e tipyn haws i wneud e yy drwy fancio ar y we. Dim ond bod nhw'n cysylltu gyda chi i weud bod nhw wedi, wi'n credu. Ie, yndyfe? dim ond, ie, dim ond bod ni'n gwybod pwy nhw, achos fe fydde um, fel S Jones ar uh, daflen banc ddim yn meddwl dim byd i ni. Mae rai ni cael gwybod pwy yw yr S Jones sydd wedi hela y ddogfen mewn, yndyfe? Ac os nad ych chi'n neud ni a bod eich enw chi'n cael ei dynnu mas, fydd ddim unman man dan i hala'r arian. Dyna, na, dyna, na, croeso chi hala arian yn dy fe, ond i fod yn aelod cyflawn o Glwb Clonc, mae rhaid ni wybod na, uh, pwy. Na, mae rhaid i ni cael gwybod. A mae, a mae talu trwy, um, trwy wneud e trwy banc yn hwyluso popeth i bawb sy'n isie i ni i gasglu unrhyw arian na dim byd a mae fe na am flynydde i ddod gobeithio yn dyfe. Odi, odi. A chymod pwynt da oedd ti'n ia'n sôn yn biti taw, taw 50 yw'r dal aelodaeth wedi bod nawr er, ers degawdau. A, a wy'n credu y, y galle bobl erbyn hyn fod yn, yn, yn ymaelodi mwy nag unwaith, cael sawl aelodaeth o, ac o bosib, os ych chi'n teimlo ac yn, yn gweld yn glir i wneud, y gallech chi roi gwerth ugen, pum punt ar ugen, mewn mwyau yeah. gyd o aelodaeth sydd gyda chi, yy mwy o gyfle fydd yn eich gwobrau hefyd ac os 'y chi'n teimlo bo- bod yr arian 'na gyda chi i gyfrannu tuag at gwaith y Papur Bro, wel ar bob cyfri, cewch ati i ymaelodi mwy nag unwaith. Bydde un archeb banc yn ddigon, allwch chi, yy, os Bydde hynny yw, un archeb yn ddigon. banc o bum punt ar ugain, yy, yy, yr un Ie. mor rwydd ei wneud â archeb Ydi, banc o ydi, bum punt, yndyw e? ydi. Ydy. Mae nifer fawr uh, yn ystod y flwyddyn diwetha yma wedi gwerthfarogi beth mae Clonc wedi rhoi iddyn nhw yn ystod y cyfnodau clwb. Maen nhw'n gwerthfawrogi fe'n fawr iawn. Be chi'n meddwl, Mary? Mae y, y bobl oedd e ddim yn mynd o, o'r tŷ wedi gwerthfawrogi beth o'n nhw'n gweld a hanes y siope a siwt o'n nhw'n ymdopi wedi'r ymdopi gyda'r cyfnwyo'r clo a'r masge a'r popeth i gyd. Maen nhw gyd wedi gwerthfawrogi yr hanes maen nhw wedi cael ar y we ac ar y cymdeithas, ar y cymdeithasau ni i, i wybod beth sydd yn ymlaen gyda pawb. Mae nifer fawr yn gweud bod nhw wedi wir mwynhau. Wel, mae'n ma ma neis clywed na, yn dweud, achos fi, i ni lwcus yn yr ardal hon bod yna gefnogaeth dda iawn i, hmm. i clonc, a, a dim jyst o ran y darllenwyr, ond o ran y bobl sy'n cyfrannu. chimod, ma' 'na dîm o o olygyddion 'da ni, ma' 'na olygydd gwahanol bob mis, a ma'r y gohebwyr a'r bobl sy'n ysgrifennu colofnau, yym a a a e- er bod fi'n canmol nhw ac yn diolch iddyn nhw am eu gwaith, ni hefyd yn apelio am am wlad newydd, neu os 'y chi'n teimlo fel ysgrifennu am ryw gymeriad bro yn eich ardal chi neu ysgrifennu colofn sydd o o ddiddordeb i chi a chi'n meddwl fydd o ddiddordeb i i darllenwyr Clonc, wel bydden ni'n gwerthfawrogi i glywed wrthoch chi. Chimod, ni wedi cael sawl ysgrifennydd cyfranwr newydd yn ystod y flwyddyn. Ni'n meddwl am gyfraniad Carys Wilson a hanes yr orsaf drên yn Llanybydder a'r Sipswn a'r melinau gwlân ac yn y blaen, chimod, ma' ma' ma' cael cyfranwyr newydd fela yy a a a bod rhywbeth diddorol gyda nhw i ddweud yn yn yn gwneud... Yn amhrisiadwy, yndi. ...yn cyfrannu ymhellach at y papur, yn dyw e. Yndi. Iawn, reit, wel y neges felly, diolch i chi'ch dwy am eich gwaith yy trefnus o gadw cofnodion a a a cadw llyfr Clwb Clonc mewn trefn. Edrychwn i mlaen felly i gael taliadau bobl, enwedig aelodau newydd fel sonioch chi. Fe wedodd Mary wrthon ni nawr taw ar ddiwedd mis Awst fydd y dynfa nesaf ar gyfer Papur Bro mis Medi, ond peidiwch â gadael y tan hynny, da chi, rhag ofn i chi golli'r dynfa honno o fewn yr wythnosau nesaf. Um, yeah. Gwneud yn siŵr bod chi'n ymaelodi. Fi'n credu mai dyddiad y cyntaf o'r Orffennaf yw'r dyddiad ar, ar y daflen, yn dyfe? Ie, y cyntaf yw o Fennaf yw'r dyddiad sydd ar y daflen, ond bydden ni yn gwerthfawrogi se pawb wedi danfon i archebion banc newydd mewn erbyn tua canol Gorffennaf. Mae'r banc bob amser yn eitha, eitha hyblyg, felly bydde cael popeth mewn yn, mewn trefen erbyn canol mis Gorffennaf yn hwyluso popeth. A bydde fe'n golygu gewch chi bach o amser off? Wel... Dros fis Awst. Wel, gewn ni weld. Swn i byth, swn i yn byth yn cael. I ni'n chaso rhywun ei gilydd o hyd. A mae'n od fel mae, mae mis yn uh, un mis yn rhedeg mewn i'r llall yn rhywbeth bod chi wedi bennu a trefnu Clwb Clonc ym mis Gorffennaf. Mae bron yn amser tynnu y dynfa gynta ar ddiwedd mis Awst, yn dweud. Ydy, ydy. Mae un mis yn mynd i'r llall. Wel, unwaith eto, diolch i chi'ch dwy am, am, am eich gwaith gyda Chlwb Clonc a gyda papur bro clonc, mae'ch cyfraniad chi yn amhrisiadwy. A diolch i bawb arall hefyd sy'n cyfrannu. Os ych chi'n teimlo bod modd i chi gyfrannu, yn ymarferol neu'n ariannol, bydden ni'n gwerthfawrogi hynny'n fawr. Felly, tan y tro nesa'! Hwyl fawr! Hwyl fawr! Hwyl fawr!